Wa e bona mole, ba no re ngwana kgoši o kotši dikitša la inkhusa re ele kgonyi ka gore rena re bolaya ke marega mo gae. Ebile ke fihlile go leshaneng ke re ke feta ke tšhela makhura. Ba re na 93 oba 95 na ke re ntšhelele 95 ka gore 95 ke ntšhe yona ya efe. Ebile ke le bontšha outfit ya ka for the day mare dudu ko etile ka bakana ya dithupane mo ya tabolo mapenkwane ke re na mona wa ba lekgetle ka o tlhamile so shape be ke feta go leshaneng mo ke bona khaphole nngwe mo Ke itsamaela ebile ke tsene ka gare ga molapo mo ke feta le bridging la mathomo ke lekediša monela ke sepelang le yena bjale ke makatša ke overtake bmw le nngwe ka mo lefteng ya ke re ke sa re ke bona bmw le nngwe ke re e tše tsone ka gabo tsona gabo tsona ka mo tsona a di fele o ka se di fetše e ke sa re ke bona kgapho le nngwe ke re nna tšo dia tša phago ka mo sethoge a go ne e taba mola ke bona wara ebile ke mo hweditše monela ke sepelang le yena Mo be šetše re tsene ka molapa wa pebe ke ruthetša ke re lempone be ke hlatlaganya a mo be ke futhometše ke re ai a ba re monna ke selelape wa adimišana ba no ragana so nka le adima le nna nka le adima ebile ke bona di-table mountain ke re ai di-table mountain tše ke tše dintšhi motho a ka di alotšenyana ka mo a tšhila sharp mane ya ke le mongwe lo busy a ka gopola gore ei gape di go ile ke re ke go tsenelela marotho a laspaka ka di half cut tšela tša tsane ne a shapo ke nna mola ba re tsotsi e spampa e khoše gape ke re selepe sa ka se robegile ke re monna ke plan ebile be ke pampa mo ke iteile pampa ra masiba a ebile e tlile ga botse fase kotane ela monna ela o mo ke berekang le ene gore a swara selepe se se morwara a šibala ke tšea di-measurement ka re a re ke se re mareme a re tle tle re kgone go ita dišesang nyam re nyaka tša go oma gore re tle re kgone go bešha maboro swa a boima mo ebile a nkele gore ntlo gola re ko fe ko tete ke theoge nayo ke a mo lebeletse kere mara a nke le yena wa gola fase fase so wa nna e le nna e be le nna e be ke tlo no yela sa ruri ke mara ke a tseba ka mo pelong a ka se boe shapo ebile ka gore be e šetse ke jele kudu ko gopola go ya toilet a nke le gore e mona o tšeye selepe o ye toilet ka gore o kgona go tša lepogo ka molago le kediša mo o yang ke re ai ai nna nka seemo ka gore le thiša le go e swara sa ka e swara maswi ka nna nna nna nka se tsene ya maswi ka shapo ke re a re ke boele mmerekong ke theogela Xa phomola ha ebile be šetše ke remile kote ele ke berekang ka yona ke re a re ke thokološe ke iše kua fase mara ke bere ke boima ke nyake go ikuka a ke ne thokološe ke iše ka kua fase be šetše ke fihlile ka fase mo ga gone taba di di fihlitše kote tšela tša ka ke ra e gontši tšona ke ba tše dintšhi ke tše dintšhi ebile kote ele ke e tšhabetšeng šele mogala jo tla na a xa phomola ke re a re ke theošetše Ke di šadišitšeng kua godimo ae gapang bjale ga ke sa bereka boima ke no di pakela ka masakeng ke ra ke di hlahlela ka mo masakeng ke tla di theoša gabotse ke di swere. Ke tša go hlohlwa ke di beile magetleng aowa nna ke tla gobala ke tla hlagala ke se moswa mara shapo ebile ke nagana go bowa ke latele le tše dingwe kua godimo godimo ke no itia yo ten years gore ke ya go dula gape gape ke no lahlela ka ba ka boela a shapo mole ke bona wa ra ke ra re ke yo checka dudukwe mole a ebile land cruise e la ka e tletše mola ke e lebeletše ke re ai land cruise e tletše bjalo ka sepe bjale ke makatša ke dudukwe ke re ai wena mona ne matsogo a le mahatsape ke letsogo le jwang le ile wena o no ba bochaba ga botse bo hatsape straight shape ebile e tletše ke gela morwalo bjalo ke ya ka gae gape ai Ke lapile he ka ebile mola a ke ne e nako a motho nne a ke ne e nako a motho nne go bona ke hlapile ke ke thoba le tše shapa ke bona time engwe mona e stakile ke re mara time nka mo stakola jwa mara ke di pm tše lo ka se tsebe selo a ebile gape ke phumula dithoko ke re ngwana go jwa no ntse sha furu go bana e mona o go tše khije je la nkrusa shape be re setse re tsene ka gae ka mo ke rai a re lawo le kota je la Tšela tšela tše dikoto ke re a re thome ka tšona pele ka gore na tšona ya imela ka se di kgone o nnoši a wa di nyaka eh, man power nyana ba ba go hlatlola ngwana kgoši a mo ke nna ke ya ditheoša gape ba fela ba sela sela mo batho ba ba rene he ga botse o diang a shapo ebile ke ditheoši tše di fedile batho ba ba sa nthuše go theoša go kgontšebo ba no ntlogela ba ra ke re wena wa re fotha fotha a shapo mola ke lebeletše crocketeng tšontse ya ke re mara yona gabotse nka e hlatswa gabotse ka re polish nka interview ka yona motho a ka ya kgole kudu ka yona plus eish ra e tlhakela ke re ngwana kgoši ebile mane ya ka moo ke mo lebeletše o eteile tong ke lipela ke re gane gore ngwena o apere so le so o ra wa molapo ko o lapile a swa mo nna a ke sa buela mo tango